MMA Türkmenistan kanalyna tomuş edýänler hemmäňize salam. Bu sanymyzda Darren Till Marwin Wettori bilen duşuşygyny onunjy aprelde geçirer. Darren Witkerden ýeňlişi bilen, Wettori bolsa yzygider dört ýeňişi bilen çykar. Olar reýtingde dördünji, bäşinji ýerde durlar. Ýarym boksçy, ýarym blogger Jeýk Pol boksda indiki duşuşygyny Ben Askren bilen on ýedinji aprelde geçirer. Ben boksy barlap görýär. Görýän bolup Makgregor Jeýka gyzykly däl. Şonuň üçin Ben Askaralyna çykýar. Ben üçin bu gowy duşuşyk. Türgenleriň arasynda on iki ýaş ara tapawut bar. MMA-daky boks bilen ýöne boks düýbünden başga zat. Tejribesine seretmezden, Benä bu duşuşyk kyn düşer. Boks dünýäsinden ýene bir täzelik, Raýan Garsiýa Meni Pakýao bilen duşuşar. Anyk wagty entä belli däl, ýöne sentýarda bolmagy ahmal. Bu duşuşyk görkezme üçin bolmagy mümkin. Dostlar, görkezme duşuşygyň başgalardan näme tapawudy bar? Bilýän bolsaňyz teswirde belläň. Çarlz Oliweýra Habibiň aýdanlaryna garşy we Dastin bilen duşuşygy talap edýär. Maýkl Çendler Dastini ikinji raundda aljagyny aýtdy. Parýe bolsa jogapsyz goýmady. Neýt Diaz bulaň üstünden gülýä. We geçen turnirde näçe peýpirýu satyldy? Kimi duşuşykdan aýyrdylar we täze reýtinge sereders. Garry maslahat eder ýaly zat kän, şoň üçin başlaýas. Bilşimiz ýaly, Habib dolunmak üçin Abu-Dabidaky turnire garaşdy we Parýe Konoryň urşundan soň bolsa olardan has ýokardygyny aýtdy. Ýöne Çarlz Oliweýra oň aýdanlaryna garşy çykýar. Ony sylamaly, ýigrimi dokuz adak yzgytda ringçi bar. Hiç haçan ýeňilmedik. Ol kim bilen urşan bolsa öz oýuny görkezen we diwizionda uly atlary ýeňen. Ýöne ol meň bilen urşmadyk, şonuň üçin hemmesinden ýokarda diýip bilmez. Ol kimi ýeňen bolsa şolara diýip biler. Dastin Porýeni Konor ýeňdi we olar barada aýtsa bolýar, ýöne maňa däl. Haçanda men Porýeni ýeňip guşak alamda, onuň dolanmagy mümkin we guşak üçin urşar. Ýöne men oňa dolanar diýip biljek däl. Sebäbi onuň sözi bar diýdi. Gara Fedor Oliweýranyň aýtýan zatlaryna ynanmak kyn. Geliň şonuň üçin bolaýjak zatlarda gürrüň edeliň. Olam, Çarlz Alweýra bilen Dastin Porýeň arasyndaky duşuşyk. Bu duşuşyk hökman bolaýmaly. Dastin Porýeň özem bu barada aýtdy, Men oýun oýnamok, başgaça bolup bilmez. Olar maňa ýigrimi müniň içinde Toni Fergusony berdiler, netijesini özüňiz gördüňiz. Olar Dastin Porýe Konor berdiler. Hemme kişi Konoryň UFC-a nähili gerekdigini bilýär. We da siziň netijesini gördüňiz. Indi biz bu guşak üçin uruşmana mynasyp dälmi diýdi. Çyndanam Oliweýraň aýtýanlary dogry. Häzirkileň arasynda ol iň uzak ýeňişi bilen saýlanýa. Fergusondan başgasyny ol nokaut bilen ýeňdi. Toni bolsa tötänlikde sypdy. Häzirki wagt UFC fanatlaryny hödürläp biljek iň gowy duşuşygy Parýe bilen Oliweýra. Hemmä-de bu iki oglanyň arasyndaky urşy gyzykly. Ýöne ýeňilkilede ýene biri çykdy, olam Maýkl Çendler. we olam bu zatlara goşulasy gelýär. Köpler oňa ynanmady. Ol Huka nokaut hödürip, özüni tanatdy. Gowy geçiren duşuşygyndan soňra bolsa, Parýe bilen duşuşda nähili boljagyny aýtdy. Den Huker bilen nähili bolan bolsa, Parýe bilen hem şeýle bolar. Men Dastini setgä aşan oturdy urjak. Olam şu ýagdaýda uruşmaly bolar. Ol meniň bilen birinji nomerde uruşyp bilmez. Ol öz oýnuny görkezip bilmez we meň güýjüme haýran galar. Maňa ondan dynmak üçin iki raund ýeterlik diýdi. Eger ol nokauta gidirerin iýse, ynanyp bolar, ýöne Dastine dawleniýe salyp, urgusy bilen döwjek bolsa, mende şübhe bar, sebäbi häzirki wagt Dastin Porýe ýeňil kiledäki iň çydamly türgen. Ýöne Dastin Porýeň häzir kim bilen uruşjagy belli däl. Meniň pikirimçe, Konor bilen rewanşy bolarmyka diýýän. Sebäbi UFC üçin pully we fanatlaryň görmek isleýän zady. Öňki wideomyzda görensiňiz, Konoryň tälimçisi Konor rewanş isleýänini, hatda guşak üçin uruşmak isleýänini aýdypdy. Dastiniň muňa jogaby, Meniň täjimi beriň, men eýýäm çempion diýdi. Ýöne Dastin ilki Oliweýrany aýyrmaly we Çendleriň kim bilen uruşjagy belli däl. Neýt Diaz, Parýe Konoryň üçünji urşuna şeýle diýdi, Siz Parýe bilen ýap-ýaňy özüne mesele gözlemän, gaçan oglandan boglup ýeňildiňiz. Siz nädip guşak üçin uruşmakçy? Men bu ýerde on dört ýyldan bäri we men onuň ýaly eden ýok, ömrümde bir gezegem. Siz ýeňilkiläň Wilks diýdi. Neýte, beýle ýagdaý gowy däl, sebäbi oň Konor bilen duşuşygy has yza geçýär. Ýatladýan, Diazeniňki duşuşygy ýeňilkilede geçirer, ýöne kim bilendigi belli däl. Häzir Neýt bilen Konor rewanş kän bir gyzykly däl. Fanatlar Parýe bilen üçünji duşuşygynda Konordan netije garaşýar. Sebäbi Diaz bilen ol görkezdi. Konoryň adyna seretmezden, ol rekordda bolan iki bütin ondan dört million peýperýuny geçip bilmedi. Bir bütin ondan alty million boldy. Ýöne bulam uly görkezji. Sebäbi görkezmeler häzir gymmatlady. Bulam edil Diýez bilen duşundak ýaly boldy. Täze sistemada-da rekordy Konor Kagboý bilen urşunda goýupdy. Bir ütün ondan üç million boldy. Maswidal Usmanyň urşam bir ütün ondan üç million bolupdy. MMA-da şikessiz bolmak kyn. Şol sebäpli Konor bir ýüz segsen gün urşdan aýryldy. Indi ol rugsat almaly, sebäbi rentgen suratlary gowy netije görkezmedi. Galan turgunlaryňkyny siz ekranyňyzda görýäňiz. Erbet şike salma hökman däl, sebäbi UFC turgunlaryň saglygyna jogap berýär. Geliň indi reýtinge seredeliň. Dastin Porýe birinji ýere geçdi. Konor Makgregor bolsa altynjy ýere geçdi. Dördünji ýerde bolsa näme üçindir Ton Ferguson däl-de, Maýkl Çendler dur. Ýarym ýeňil kilede Maýkl Kiýeja iki sany ýokaryk geçdi. Wisenta Luki bir san ýokaryk süýşüp, Wudla bilen ýakynlaşdy. Olar altynjy onunjy ýerde durdular, indi ýedinji dokuzynjy ýerde durlar. Ýakynda olaň duşuşygy bar. Marina Rodriges iki san ýokary, Brett Tauers bir san ýokary, Ýurala Holt bir san ýokary süýşüpdirler. Konor Makgregor paundsa paundda iki sany aşak düşdi. Onuň öňüne bolsa Fransis Mgano bilen Ýan Blahowiç geçdi. Şunuň bilen bu günki täzeliklerimizem tamamlaýas. Dostlar görýän bolan ýeňilkilede täze bir sahypa açylýar. Eger topda Makgregor, Ferguson, Habib bolmasa ol düýbünden başgaça. Häzir bolsa bulaň arasynda iň güýçlisi kim diýen sorag dur. Öz pikiriňi teswirde belläň. Indiki sanymyzam daşda däl. Şonuň üçin häzirlikçe hoş sag boluň.